Раушан, сез тумышыгыз белән Саба ягыннан икән. Түбән Кама театрына нинди җилләр ташлады?
Түбән Кама театрына диеп, гомумән, училищега укырга керү инде ул бер сәбәпче булды бит инде. Аңа да әле училищега укырга керүем дә именно артист тормышын сайлау да аңа да менә ничектер, ну, язмыш микән инде ул, именно Нижнекамский театры сәбәпче булды дип әйтәсем килә, чөнки без унберенче классларны бетергәндә, уннар, унынчы классларда, шул ун-унберләр тирәсендә спектакль куйдык үзебездә авыл клубында, ул нәрсә, итәкле кияү дип атала торган спектакль иде ул. Анда э, Нижнекамский, шул Түбән Кама драмтеатры артистлары уйный иде. Шуннан соң гына миңа шул спектакльне уйнагачтын әйттеләр, син нәрсәгә театр училищесына бармыйсың, ни укымыйсың артистлыкка дип. Мин гомумән белмәгән идем артистлыкка укып була икәнен, андый училище бар икәнен дә. Ә Нижекамская килеп эләгүебез безнең без группа белән безнең диплом спектаклен карарга килделәр. Э, Түбән Кама э, театры җитәкчеләре. Һәм без группа белән э, ризалаштык. Группадан 8 кеше. Без монда сразу туп-туры без килдек бу Нижекамский театрына эшләргә. Шулай итеп килеп эләктем мин Түбән Кама шәһәренә һәм Түбән Кама театрына.
Түбән Кама дәүләт драма театры артисты буларак башкарган беренче ролегез нинди иде? Сәхнәгә чыкканда нинди хисләр кичердегез?
Түбән Кама театры артисты буларак башланган беренче ролем, мине взводка керттеләр. спектакльгә, Мәдинәм Гөлкәем дигән спектакльгә мине Мирзанур образына вотка керттеләр. Иң беренче шул иде, диеп хәтерлим. И, әлбәттә инде каушау, уйлану, каушау беренче кичерешләр. Иң беренче образ, дип әйтик, менә шул спектакльдән минем э, артист тормышымда вотка керү белән башланды, дип әйтергә була.
Яңа бинада иҗат итүләре ничек? Яңа сәхнә артистларга нинди мөмкинлекләр ачты?
Яңа бинада иҗат итү, әлбәттә инде ул бик сөенечле хәл, хәбәр. Яңа бина, э, яңа бина. Барыбер булып санала бит инде. Э, сәхнәбез яңа, сәхнәбез киңәйде, мөмкинчелекләр зурайды, биеклекләр ничек дип әйтим, биеклек күтәрелде бездә хәзер инде Аллага шөкер, двойная высота дип атыйбыз инде бездә. Менә андый әйберләр бар бит инде хәзер. Иҗат итү э, артистның күңелендә булса, аны бөтен төрле җирдә иҗат итәргә була дип уйлыйм инде мин. Сәхнә ә сәхнәдә иҗат итәргә, иҗат итү дип килеп әйтсәк, Як, әйбәт инде, әйбәт, бик әйбәт дип әйтергә була. Әйе, шатланып эшләргә тырышасың инде шул.
Әти кеше буларак әйтегез әле, кыз бала тәрбияләүдә нинди авырлыклар белән очрашасыз?
Кыз бала тәрбияләүдә бала тәрбияләүнең аның бөтенесенең авырлыклары бар инде дип тә әйтергә була. Кыз бала бит инде ул кыз кеше була, малай, малай, малай дигән кеше булмый бит, малай түгел дип әйтергә була инде. Кешенең аның үзенең капризлары була инде. Төрле-төрле. Аның артык кыенлыгы юк инде. Шулай ук э, бала бала инде ул, шулай ук тәрбияләргә тырышасың, шулай ук тәрбиялисең инде аларны.
Раушан, нинди балачак хыялларыгыз чынга ашты?
Ә менә беләсең, дөресен әйткәндә, Мин кечкенәдән шофер булырга хыяллана идем. Мин үз гомеремне, тормышымны олыгай ачтым, ничектер машина руль артында, зур машиналар артында дип күз алдына китерә идем. Син үскәч кем буласың дип сораганда да миңа әйтәләр иде, ә, мин җавап бирә идем. Үскәч кем буласың дигән сорауга мин шофер булам дип җавап бирә идем. Балачак хыяллары, менә мин шофер булдым, Аллаһка шөкер. Менә шундый хыял тормышка ашты.
Үзем үскәндә бу әйбер миндә булмады, балаларымныкы хиш шиксез булачак дип әйткәнегез бар идеме? Сүз нәрсә турында бара?
Так, балаларым. Андый андый уйлар гомумән бөтен кешенеке дә булгандыр инде ул. Ул әйе булды бер уенчык, әйе бер уенчык иде ул ниндидер. Без бит инде үскәндә авыл балалары, бит инде хәзерге шикелле э, шик блеск дигән әйбер нәрсә юк. Хәзерге ярый да ничә яшьләре тулып өлгермиләр, телефон кулларына телефон тоталар балалар. тәрбияләнәләр шул телефон аша инде. Ә без телефонны, миңа телефонны 18 яшь тулгач кына, 17 яшьтә генә алып бирделәр беренче телефон. Әти белән әни. Вот. Уенчык, әйе, хәтерлим, менә бер ниндидер бер уенчык бар иде. Сораган әйберне балаларыма алырмын, Алла бирса дигән уй булды. Уенчык иде ул.
Белүемчә, сез төрле мәҗлесләр оештыруда да актив катнашасыз. Бу эшчәнлегегез кайчан башланды?
Оештыру да дип күптән түгел дип әйтергә була, башланды. Чөнки иң беренче андый эшчәнлек белән минем дустым эшли башлады, Рафил Зайнуллин исемле. Ул аның белән бик күптәннән шөгыльләнә башлады. Без монда театрга килеп урнашкач та, бу шәһәрдә дә ул тотынды шул эшчәнлек белән эшләргә. Андый мәҗлесләр, ниләр алып бару, оештырулар эше белән ничек күпме дип әйтим, бер 5 еллап микән? 6 еллап, 5 еллап кына эшлим әле. Э, э, шулай да инде бәрбер нәрсәдән мин монда кереп киттем? Опять-таки Рафил дустым аша, шуның аша түгел, аның белән бергә эшләп йөрү белән башланды һәм без бергә эшләп йөрибез инде, Аллаһ шөкер.
Сезнең тормышыгызда иң зур роль уйнаган шәхесләр кемнәр?
Тормышыгызда зур роль уйнаган шәхесләр. Ниндирәк шәхесләр микән ул? Иҗат кешеләр микән? Минем тормышта, дөресен әйткәндә, бик күп роль уйнаган, зур роль уйнаган шәхесләр алар. Әти белән әни һәм минем бабам. Минем бабам бик каты минем э, ничек дип әйтим, тормышка карауны өйрәтте. Тормышны Аңларга ничек дип, беренче ниләрне ул бирде инде миңа, бабай. Шуңа күрә дә мине, миңа бабайны югалту бик авыр булды. Әхисләр. Аннары соң алар күп инде э, спектакльләр буенча, э, безнең эшебез буенча алсак, э, Шәүкәт абый Биктимировлар, Ирек Бахмановлар, алар белән һәм иң беренчесе Безгә основа биргән шәхес Илдар абый Хайруллин безне шушы направлениега кертеп, шушы юнәлешкә кертеп җибәргән диеп әйтик инде. Һәм хәзерге моментта ул безнең э, режиссерыбыз Рустам Рәхметович. Шулар.
Үз эшегезне нинди хөнәр белән чагыштырыр идегез? О,
Безнең эшне аны чагыштырып булмыйдыр бит тәңкәләр белән. Хм, кызык сорау. Дөресен әйткәндә, менә миңа бик күп кеше әйтте, бүтән э, сферада эшләгән кешеләр. Нәрсә эшлисез соң инде сез анда, ул сәхнәдә? Ул сәхнәгә Мин дә сикереп менеп, селкенеп төшә алам, дип әйтәләр. Ә минем җавап, мин җавап бирә идем инде. Мәйтәм, бар әле, әнә, мен дә, селкенеп кара әле шул сәхнәдә, рәхәт булыр микән, чик селкенерсең микән, дип. Белмим, чагыштыра алмыйм, чөнки һәрбер эшнең үз үз кыенлыгы бар, үз рәхәтлеге бар. Чагыштырып булмыйдыр безнең эшне, дип уйлыйм мин.
Карантинны ничек үткәрдегез?
Карантинны Аллага шөкер, әйбәт үткәрдек. Авылда. Бөтен кеше дә шул э, авыллары булган кеше бәхетле кеше дип саныйм инде мин аны, Аллага шөкер. Бөтен артист, бөтен кеше авылларга кайтып, авылда үткәрде карантинны. Менә беренче беренчесендә үк явып куйгачтан э, тәки мин аны аңлап бетерә алмадым. Почти бер ай менә үзем температура иттем. нәрсәгә икәнен аңлый алмадым. Аннары соң Алла биргән, Аллага шөкер, тфу-тфу-тфу әйткән булмасын. Ничектер үзеннән үзе бетеп китте инде ул менә шул. Ә болай авылда, әти-әни янында.
Артист булмасагыз, кем булып эшләр идегез?
Менә ансын әйтә алмыйм, малай. Менә ансын күз алдына китерергә бик кыен. Кем булып эшләр идем микән мин артист булмасам? Чынлап торып әйтәм, әйтә алмыйм бу ни. Бәлкем бәлкем дип кенә әйтер, әйтәсем килә. Шофер булган булыр идем, может. Балачак хыялы белән.
Ни өчен тамашачы нәкъ менә сезнең театрга килергә тиеш?
Ни өчен? Бик кызыклы сорау. Ни өчен безнең театрга килергә тиеш? Э, гомумән монда җавап бирергә була ни өчен театрга йөрергә тиеш халык э, диебрәк әйтсәк була инде чөнки театр белән халык берен дөресрәк әйткәндә аңламаган кеше театрга йөрми инде ул аңлаган кеше генә йөри театрга дип уйлыйм Безнең эшебез нәрсәдән гыйбарәт? Без халыкка аңлатабыз э, яшәешне, үзебезнең образлар аша э, тормышта булган проблемаларны күтәрәбез. Гомумән, кеше театрга килеп, уйланып, тормышын күз алдына китереп, менә бит э, шулай бит әле, дөрестән дә шулай, тормышта да шулай бит, диеп уйланса кеше, Безнең эшебез һәм безнең спектаклебез үтәлгән диеп уйларга мөмкин була инде. Шул.